א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. ביים רעבן איז געווען אפגעלייגט אז די תורה איז נישט נאר א מעשה ביכל, די תורה איז נישט נאר טעכניש מ'האט צוזאמגעשטעלט אסאך זאכן אין איין פרשה, נאר תורה איז מלשון הוראה, די תורה געבט אונז הוראות און הדרכות אין עבודת השם. פון יעדע ווארט אין תורה דארף מען קענען עפעס ארויסנעמען אין עבודת השם, און אזוי אויך אלעס האט א חשבון, אלס איז פונקטליך, ס'איז נישט סתם מ'האט עפעס צוזאמגעהאקט זאכן, און ממילא זייער אסאך מאל ביי א פארברענגען אז דער רבי האט גערעדט וועגן די פרשה, האט דער רבי פרובירט ארויסנעמען א רעוא אין עבודת השם, און אזוי אויך מסביר זיין די קשר צווישן איין חלק אין די פרשה צו א צווייטע חלק אין די פרשה, אמאל האט ער אויך מקשר געווען די נאמען פון די פרשה, ווי אויך ווייסן וואס די שלוח הקדוש זאגט אז א פרשה וואס געפאלט אויס אין א צייט פון יאר האט עס א שייכות מיט דעם אויך, פלעגט דער רבי אסאך מאל פרובירן צו מקשר זיין די ענינים. צו עניני דיומא. אין די וויכטיגע פרשה, פרשת בשלח, די תורה פארציילט אונז ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים, ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף, די אייבערשטער האט געמאכט די אידן ארומרינגלען דרך המדבר דורכן מדבר, וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים, און די אידן זענען ארויף חמשים פון מצרים. רשי ברענגט אויף דעם צוויי פירושים, וואס טייטש חמשים? איין פשט איז, זענען געגאנגען אנגעלאדנט, אנגעוואפנט, מיט כלי זיון צו מיט עסן, דאס איז איין פשט פון חמשים. נאך א פשט זאגט רש י ביי חמשים, איינס און פינף, ווייל יעדע, פון יעדע פינף, פיר זענען נעבעך נישט ארויס פון מצרים נאר זענען געשטארבן אין מצרים. דערנאך איז די תורה ווייטער ממשיך, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, משה האט גענומען די ביינער פון יוסף צוזאמען מיט זיך, כי השביה השביה, את בני ישראל, ווייל יוסף האט באשוואוירן די אידן פקוד יפקוד אלקים אתכם, אז דער אייבערשטער וועט ענק אויסלייזן, ועליתם את עצמות העם זה אתכם, זאלט עטס מיטנעמען מיינע ביינער פון דא. אין די פאר פסוקים דארף מען פארשטיין עטליכע זאכן. קודם כל, וואס איז די שייכות פון די פסוק ויסב אל אלקים עשאם דרך המית בים סוף, דערנאך וחמשים אלף בני ישראל מארץ מצרים, און דערנאך ויקח משה את עצמו ישראל אל סביב עמו, וואס גייט דאס איינס נאך די אנדערע? און כלי יקר ברענגט ער אויף דעם צוויי פירושים, איין פירוש זאגט ער אז וויבאלד די אידן זענען געגאנגען אנגעוואפנט והחמושים, מיט וואס זענען זיי געגאנגען? די מדרש זאגט אז די אידן זענען געגאנגען מיט די ארון הברית און מיט ארונו של יוסף, און ווען די גוים האבן געפרעגט וואס איז דאס, וואס זענען די צוויי ארונות, האט מען געזאגט, קיים זה מה שכתוב וזה, דאס איז יוסף הצדיק וואס האט מקיים געווען כל התורה כולה. און דאס איז געווען די וואפן די כלי זיין מיט וואס די אידן זענען ארויס פון מצרים, אבער פאר די אידן האבן באקומען די ארון הברית וואס איז געווען די וחמשים, און אזוי אויך ווייטער במשך די גאנצע פערציג יאר וואס די אידן זענען געווען אין מדבר, איז איינע פון די עיקר זאכן געווען ארונו של יוסף. זאגט די כלי יקר דאס די ענין וחמישים אלף בני ישראל מארץ מצרים די כלי זיין די וואפן מיט וואס די אידן זענען ארויס געגאנגען די ארונו של יוסף. א צווייטע פירוש ברענגט ער ויסעו אלקים את העם דרך המדבר די אידן זענען געגאנגען אין מדבר האבן זיי געהאט די ארונו של יוסף וואס זאל זיי קענען געבן דעם זכות. דערנאך דארף מען פארשטיין נאך א זאך, פארוואס רופט די תורה אן ויקח יוסף את עצמות יוסף עמו? ס'נישט קיין כבוד צו רופן יוסף עצמות יוסף. יוסף אליינס האט טאקע געזאגט ועלי שימת עצמותי מזה איתכם, ער האט געזאגט אויף זיך אז מיינע ביינער זאלט איר צורויף נעמען קיין ארץ ישראל, אבער פארוואס רופט עס די תורה אן עצמות יוסף? נישט געווען עפעס א מער בכבוד'דיגע זאך ארונו של יוסף? אין סוף פרשה פארציילט אונז די תורה נאך א מעשה, די אידן זענען אריבער די ים סוף, און ס'האט זיך אנגעריקט עמלק, עמלק האט אנגעהויבן מלחמה האלטן מיט די אידן, משה רבינו רופט ישעי' זיין תלמיד, און זאגט אים בחר לנו אנשים, וועל אויס מענטשן, וצא הילחם עמלק, גיי ארויס און האב מלחמה מיט עמלק, קודם כל פארוואס איז משה אליינס נישט געגאנגען? פארוואס האט ער געשיקט ישעי'? איז אויף דעם שטייט שוין אין מדרש אז פארוואס האט ער געשיקט ישעי' ווייל ישעי' איז אן אייניקל פון יוסף הצדיק, עמלק איז דאך א אייניקל פון עשו, אויב די פסוק זאגט והוי בית יעקב לאיש בית יוסף להבה ובית עשו לקש, עשו איז געגליכן צו שטרוי, יוסף איז געגליכן צו א פלאם, די פלאם פארברענט די שטרוי. האט משה רבינו געשיקט יהושע און ער זאל מלחמה האלטן מיט עמלק. פיין. דאס דארף מען אויך פארשטיין. סתם ווייל ער איז א אייניקל פון יוסף, וואס איז די מעלה פון יוסף דא, אויף די מלחמה מיט עמלק? אויך דארף מען פארשטיין וויאזוי ארבעט דא די מלחמה פון עמלק. עמלק קומט און גייט מיט מלחמה האלטן מיט די אידן. די אידן זענען דאך געווען ארומגענומען מיט ענני הכבוד. ענני הכבוד האבן געהיטן אויף אלע אידן פון אלעס שלעכטס. ווי אזוי האט עמלק געקענט מלחמה האלטן מיט די אידן? זאגט אונז די פסוק ויזנב וכו' כל הנחשלים אחריך. ס'איז געווען אזעלכע שוואכע וואס האבן געהאט פראבלעמען, זיי נישט געווען אזוי ערליך, זיי האבן געהאט ספיקות אין אמונה, זיי האבן געפרעגט א יש השם בקרבינו אם עיון, צו איז די אייבערשטער דא מיט אונז אדער נישט. אזוי? דו האסט ספיקות אין אמונה? די אנהן האט זיי אויסגעשפיגן. אז די אנהן האט זיי אויסגעשפיגן, האבן זיי שוין נישט געהאט אן אנא כבוד וואס האט זיי געהיטן, איז געקומען צו גיין עמלק און האט מלחמה געהאט מיט זיי. צו אט די אידן וואס זענען געווארן אויסגעשפיגן פון די ענן, פון די ענן הכבוד, האט משה רבינו געשיקט יושע, און געשיקט בחלוני אנשים ווי רשי זאגט גיבורים אין ירח חטא, אז זיי זאלן גיין זיי זאלן גיין ווי צי הילחם בעמלק, גיי ארויס, גיי ארויס פון ווי, נישט ארויס פון דיין געצעלט, גיי ארויס פון דיין ענן הכבוד, און גיי מלחמה האלטן מיט עמלק. פארוואס? די אידן זענען דאך די שוואכע אידן, די אידן זענען דאך, האבן דאך ספיקות אין אמונה, זענען נחשלים אחריך, דו ענן האט זיי אויסגעשפיגן, פארוואס דארף מען גיין און ארויס פון די ארון זיי צו ראטעווען? אויף דעם קומט די ענין אז יהושע איז געווען אן אייניקל פון יוסף. וואס איז פשט פון דעם? וואס איז דאס יוסף? ווען יוסף איז געבוירן געווארן האט רחל אים גערופן יוסף און געזאגט, יוסיף השם לי בן אחר, דער אייבערשטער זאל מיר צוגעבן נאך א זון, דאס הייסט אז דער ענין פון יוסיף איז ס'זאל צוקומען נאך קינדער צום אייבערשטן, מען זאל ברענגען נענטער נאך אידן, אבער פאר דעם אליינס וואלט געווען גענוג אז איך זאל זאגן יוסיף השם לי בן, איך זאל האבן נאך בנים, וואס האט זי צוגעלייגט די ווארט יוסיף השם לי בן אחר? ווייל ס'איז דא אמאל א קינד, ס'איז דא אמאל א איד, ס'איז דא אמאל איינער וואס איז אן אחר. ער פירט זיך אויף מיט אחר, ער פירט זיך אויף מיט אזעלכע מעשים וואס איז נישט ווי א קינד פירט זיך אויף. וואס איז די ארבעט פון יוסף? וואס די ענין פון יוסף? יוסף השם לי בן אחר, מען זאל נעמען דעם אחר און מאכן אים פאר א בן. דאס איז די ענין פון ישי. ישי איז א אייניקל פון יוסף. זאגט אים משה רבינו. צי הילחם בעמלק, גיי האב מלחמה מיט עמלק, און די אנדערע, די אייכער, וואס די אנון האט זיי אויסגעשפיגן, זאלסטו צוריקברענגען און מאכן פון זיי א בן. מיט דעם וועט מען אויך פארשטיין וואס מען האט פריער זיך געשטעלט פארוואס מען האט געדארפט האבן די ארוינות של יוסף פאר די פערציג יאר, פארוואס קומט דאס בהמשך צו והחמישים די כלי זיון, און אזוי אויך פארוואס קומט דאס בהמשך צו ויסב אלקים, מען האט אויכעט געפרעגט פארוואס ווערט יוסף אנגערופן עצמות יוסף. די תורה וויל אונז דא זאגן א מורא'דיגע זאך. מען רעדט נישט דא וועגן יוסף נאר ווי ער איז יוסף אלס דער מענטש יוסף. מען רעדט דא וועגן דער ענין פון יוסף. וואס איז דאס עצמות יוסף? וואס איז דאס די עצמיתו מהיתו פון יוסף? דער ענין פון יוסף השם לי בן אחר. דאס דארף מען האבן אז ס'גייט זיין ויסב אלקים דרך המדבר. מיר גייען יעצט אריין אין מדבר פאר פערציג יאר, א מדבר הגדול והנורא, ס'איז א געפערליכער מדבר, נאך חצרה ועקרב, וצימאון אשר אין מים. ס'איז א שרעקליכער מדבר וואס בגשמיות און אזוי אויך ברחניות איז עס מורא'דיג מורא'דיג א גרויסע סכנה. דאס א מדבר אשר לא ישב שם אדם, אדם גייט דאס אויפן אייבערשטן אז די אדם העליון איז נישט דארטן. קען חס ושלום זיין א מצב אז א איד, דורכגייענדיג די אלע שוועריגקייטן, די גרויסע סכנה, זאל ער ווערן אן אחר. דארף מען האבן דער עצמות יוסף, דער ענין פון יוסף, וואס זאל אונז געבן דעם כח אז מען זאל פון דעם אחר מאכן א בן. און דאס איז אויך דער שייכות צו די אנדערע פשט אין וחמישים. והחמשים, איינס פון פינף איז ארויס פון מצרים. אבער אז מ'האט דעם כח און דער ענין פון יוסף וואס מאכט פון דעם אחר הבן, איז אילו ישום לא היה נגלה ווי גערעדט פריערדיגע וואך. דארטן אין מצרים זענען פיר געבליבן און נאר איינס פון די פינף איז ארויס. אבער נאכדעם. גייט יעדער איינער ארויסגיין פון מצרים, ארויסגיין פון דעם גלות, ווייל מען מאכט פון אים אחר הבן. דער ענין האט אויך א שייכות מיט די עניני דיומא. חודש שבט, ס'איז דא צוועלף חדשים, שטייט אין די ספרים אז יעדע איינס פון די חדשים איז אקעגן א אנדערע שבט. קומט אויס אז שבט.

א אנדערע צירוף פון שם הוויה. וואס איז די צירוף פון שם הוויה פון חודש שבט? דאס קומט ארויס פון די פסוק הומאיר יאמיר והויו הי'. וואס איז דער פסוק? דער פסוק איז אין פרשה פון תמירה. אז איינער האט א קרבן און ער טוישט פון איין קרבן אויף א פשוט'ע בהמה, ער מאכט א תמורה, איז די דין איז והיו היא את מרותו יהיה קודש, אז אויך איז די בהמה וואס איז ארגינאל געווען קודש, וואס איז געווען די בהמה, ווערט קודש און מען דארף עס מקריב זיין, און אזוי אויך די תמורה, די בהמה וואס איז געווען חול איז געווארן קודש און מען דארף עס אויך מקריב זיין. וואס לכאורה יעדע זאך איז דאך מדויק, פשוט מ'האט געטראפן א פסוק היה היא את מרוסו הומאר ימרני והיה היא ק י ד ו כ י דאס איז די צירוף פון שם הוויה פון חודש שבט, די פסוק באמת רעדט דאך פון תמורה, תמורה איז א לאו, לא ימרני, מ'טאר נישט מאכן א תמירה, נו וואס דען ואם הוא מאיר יאמר ראוי היא זמרתו יהיה קודש, אויב האט ער עס געטון איז א דין אז א ביידע זאל זיין קודש, איז וואס עפעס שטעלט מען זיך אויף די ווערטער הוא מאיר יאמר והיו היא און מאכט דעם א גאנצע זאך, אבער ווי מען האט פריער גערעדט וואס איז די ענין פון יוסף חודש שבט מאכן פון די מאחר הבן? אז א מענטש דארף מאכן פון די מאחורי הבן, דארף ער פארמאכן די גמרא, דארף ער ארויסגיין פון בית מדרש, דארף ער זיך אראפלאזן א צווייטע איד, און אויף דעם קען ער האבן א טענה, פארוואס? איז דען נישט בעסער איך זאל בלייבן אין בית מדרש, איך זאל בלייבן אין ד' אמות של הלכה? כ'זאל זיצן און לערנען תורה? פארוואס זאל איך ארויסגיין און זיך פארנעמען מיט א צווייטן? אויף דעם ענטפערט מען, ביסט גערעכט, לא ימירני. מען טאר טאקע נישט מאכן א תמורה, אבער דאס איז דער נארמאלער סדר. אבער אמאל מען זעט נעבעך א יחיד, און כל שכן מען רעדט פון אראבען וואס זענען אינדרויסן פון בית מדרש זענען א בחינה פון אחר זענען ווייט פון דעם אייבערשטן ווייט פון תורה און מצוות איז דעמאלטס איז די איז זאגט מען האמר יאמר גיי יא און לאז זיך אראפ און מאך א תמירה און דעמאלטס וועסטו זען והא יהי' איז מראות א עיר קודש. קודם כל, והא יהי', זאלסטו וויסן אז ס'וועט גאר נישט פעלן פון דיר, וועסט נישט האבן קיין ירידה חס ושלום, והא יהי' ער וועט זיין אזוי ווי ער איז. און פארשטייט זיך איז מראות א י קודש אז דער תמורה דער צווייטער איד וועט ער קענען מאכן הייליג. קען אמאל א מענטש פרעגן, איך ווייס נישט, כ'האב געכאפט א איד, כ'האב געלייגט מיט אים תפילין, כ'האב אים איינמאל מקרב געווען, כ'האב אים אריינגעברענגט אין בית מדרש, געלערנט אים א ווארט, ער איז דען דארטן געבליבן? ער גייט דא בלייבן? ווער ווייסט ווי ער גייט אנקומען ווייטער? ער קען נאך צוריק גיין ווי ער פון ווי ער קומט? אויף דעם זאגט אונז דער צירוף נאך א מורא'דיגע הוראה. און די אמת איז, אז מען דארף מקדים זיין, אז אפילו לאמיר זאגן, אז ס'קען טאקע אזוי זיין, איז דא א קלארע פסק דין אין רמב ם אז די עולם דארף א מענטש אנקוקן די וועלט שקול, ס'איז גלייך אז ער טוט איין מצוה האט ער שוין מכריע געווען די וועלט אויף לקו זכות, ממילא קען זיין די איין מצוה וועט מכריע זיין די גאנצע וועלט. צווייטנס אונז דארפן וויסן וואס שטייט אין חסידות, מצוה איז נישט נאר אין לשון ציווי און אויך אין לשון צוותא וחיבור, מען ווערט פארבינדן מיטן אייבערשטן, א איד האט געטון איין מצוה איז ער שוין פארבינדן צוותא וחיבור מיטן אייבערשטן, אבער בנוסף, חזל זאגן דאך מצוה גוררת מצוה. סוף כל סוף וועט פון אים אייכער ווערן א בן. איי איך זע עס נישט? איי איך האב געטון מיט אים איין מצוה און ער איז צוריק געפאלן? ער האט נישט געמאכט קיין שינוי אינגאנצן אין לעבן? זאגט אונז דער צירוף אזוי, דער צירוף איז נאר די ווערטער האמר יאמר והא יהי'. ושמירתו יהיה קודש איז נישט א חלק פון דעם צירוף. א מענטש דארף טון מיט א צווייטן, אויפטון, דאס איז אויפן אייבערשטן, האמר יאמר והיה הי', דאס איז וואס עס ליגט אויף דיר, איז מיראת ה' הקודש וועט זיין, צו וועסט עס זען יעצט צו נישט, דאס איז נישט א חלק פון דעם ארבעט. דער ענין פון מאכן פון דעם אחר הבן, ווי פאסיג איז דאס אז מען שטיי מיר ממש געציילטע טעג שבת י ט שבט וועט זיין די יארצייט פון דער פריערדיגער רבי וואס טראגט דעם נאמען יוסף, וואס די ארבעט פון פריערדיגער רבי איז געווען יוסף השם לי בן אחר, מאכן פון דעם אחר הבן. סיי אליינס סיי דורך די אלע שלוחים וואס ער האט געשיקט, און אזוי אויך דורך דעם רעבין וואס האט ממשיך געווען די ענין פון שיקן די שלוחים, און אויף דעם זאגט מען יוסיף השם לי בן אחר דאס איז די ארבעט וואס מען האט בכח פון דעם פריערדיגן רעבין, און אז מען גייט בכח פון די משלח. נישט נאר מ'האט נישט קיין ירידה, נאר נעשה מוחו ולבו זכו אלף פעמים ככה, אז די הארץ און די מוח ווערט ריין, לויטער, טויזענט מאל אזויפיל, און ווי דער צמח צדק זאגט אז ס'איז נישט קיין גוזמא טויזענט מאל, נאר ס'ווערט טאקע טויזענט מאל קלארער די הארץ און די מוח פונעם איד וואס טוט בשליחות פונעם פריערדיגער רבי. און ווי דער רבי לייגט צו אז דער ארבעט וואס וואס מען טוט אויף ביי די איד וואס מען איז מקרב ביי די מאכער, במקום של במקום שבעלי תשובה עומדין עיין צדיקים גמירים יכולין ל' ווערט אויך ביי דעם שליח וואס איז אים מקרב, און דורך דעם ווערט נישט נאר דער יוסף, נאר אויך ר' יצחק, ס'ווערט א שמחה, ווייל ברוך חיי השם, דער אייבערשטער געבט השפעות, ברכה מיט שמחה, ביז אז סוף כל סוף קען מען אויפבויען א כלל ישראל און ארויסגיין בגאולה אמיתית ושלימה תיכף ומיד ממש. דער שיחה איז א געוואלדיגע שיחה, ס'כדאי צו זען אינעווענדיג אין ליקוטי שיחות חלק ח ו, די ערשטע שיחה אויף פרשת בשלח, א גוט שבת.